Mane, kico bo ta pisando mi kinan? E tonte no ta make sense. Mahina bo un hende bisa bo cu bo no ta bay succeed of bo no ta bay haya cosnan cu bo kier of bo no ta bay logra esaki of bo no ta bay logra esaya pasobra bo ta preto. What? Mane, kiga? Na na na na na chi. Anto esaki ta un idea no? E ta mane un collective conscious ku ta eksistí i mi no ta bai nenga e eksistensia òf bisa ku whatever ku bo ta feel komo hende preto no ta válido, pasobra ta válido, Pero tambe mi ta bai but highlight effect cu nan ta design e tonto ki djis pa mantené bo den cierto energia, djis pa mantené bo den cierto frecuencia, djis pa implementá, mane boso nan ta comprende e power di suggestion? Mane e hendenan ki ta suggest kesaki nan ta e motibo pakico bo no ta haña X, Y en Z, anto abo ta kere cu di berdad esei ta e motibo, pasobra e. E realidat ta bo no haña lokual ku bo ta ta kier. Kaminda ku tin e motibu pakiko bo no haña lokual ku bo kier ta pasur bo no ta pensa ku bo por tine. Mane, kisas bo ta pensa bo por tine, pero deep down bo no ta feel e tonte. Anto einan ta kaminda e diferensia ta kai. Paso si bo no ta feel ku bo ta bai tine òf bo no ta feel ku bo por tine, ora pa bo no ta bai tine. Asina simpel e ta, bo djis no ta bai tine. Dus, ora Pakiko bo ta bai laga e storianan ki dje hendenan ki afektá kon bo ta sinti òf pensa? Pasobra Sally Mané, mi ta kòrda mané bo sa, mi, ey, ami no, ami no tabata komprondé mané pakiko hopi di mi frèndsnan tabata tin problema ku e konsepto aki. Anto m'a realisá pasobra ami no tabata pensa asina maneranan. Mané.

E hendenan ki no tin. Mane, mai di papia ki hòmpernan den mas fucking rico ku mi por a imaginá. Mane, mane, moguls. Mane, un dje e gainan ku mi tabata papia kuné ki nan na Hulanda tabata e persona ku a letterlijk Un di e promé startersnan di Bitcoin. E hòmber ki tin asina hopi plaka wòrdu aki ku el a delete, el a paga pa delete full su informashon online, anto el a bai biba bali na un kas ku el a invest dje den dje manera wòrdu aki, na edat ki ta mindi kende kere manera dies aña pasá. Anto e problemerit cu un chick India of zoiets bo mes sa bo sa I mean cu tur e placa anto um Stalin mane um bo sa so e ta ton djigaina cu ta den mi bida dus mi ta papiando bo ta tin diferente tipo di hombernan y relacion cu mi ta tin anto bra. nan, nan no tin ni idea di e kosnan ku hendenan ku no ta den e posishon soshal einan no ta dil kuné. Manera nan no tin, like, e tonto ki no ta eksistí pa nan dje. Antora, esei ta e diferensia, ku e no ta eksistí pa nan, so nan no ta mane, nan no por relate, nan no por associate, nan no por komprondé. Anto, esei ta un di e, um, E kosnan ku ami tabatin ku e idea di manera, di manera, komo hende preto kiko si bo por tin, kiko bo no por tin. Ami nunka tabata tin e ideanan den mi kabes, pasobra pa mi tabata manera, ami por a tin tur kos, kiko ku mi kier mi por tin. Manera. Di chikito mi tata mane mi tata papia ke luna anto mi ta asina ma figure out e tontonan ki anto ta sa di mane p'esei mi nunka komprondé mi friends nan ku ta bisa ah pasobra mi ta preto e ta bai ta mas difisil of bo sa kosnan asina ami nunka pensa di esei of keda den esei te ora ku ma dor di mi friends nan ma wak nan experience e konan ki anto share e tontonan ki ku mi anto mi ta haña haña tonto e asina crazy mane Pakico bo lo usa mane? Si esey ta un realidad cu ta existi, si esey ta un idea, paso nos no ta bay nenga cu tin discriminacion anto racismo anto tanto cosnan straño anto ta un paterno cu a pasa den historia ta tin algo cu a wordo cu nos a experimenta como hende preto den e mundo aki cu bo no por nenga. Pero tur cos ta sinta na con bo ta bay laga esey afecta bo, con bo ta bay pensa erover di situacion eynan. Antora, Sally Mané, es mi tata papiando con Frent, cu semper lo ta bisa mi cu e no ta pensa cu e ta bay ta asina hopi succesful pasobra e ta preto. Anto mi nunca comprende e tonto ki. So, mi no comprende pastora Sally Mané, si esey ta un realidad cu ta existi, pakico u zele contra di bo mes? Pakico dna ora u ze den bo fabor? Paso, si esei ta un realidat ku ta eksistí, anto paso mi no ta bai nenga ku mane e bosa ta bai tin shitstorm. Pero tampoko mi no ta bai plug into that. Mi no ta bai aseptá e tont'ei, paso di momento ku mi aseptá esei, er esei ta bai ta mi eksperensia. Anto mi no ta bai laga esei ta mi eksperensia, paso mi no ta kombiní mi pa tin e eksperensia einan. So, sta li manera, en tur kos ku manera ta un liability, pakiko bo no ta kambia den un asset? Tur e kosnan ku ta eksistí ku no ta den bo fabor, pakiko no kambia e perspektiva ku bo tin di dje pa e ta den bo fabor? So, en bes di pensa, ah, pastor mi ta preto, mi no ta bay logra esaki, bo tin cu pensa, ah, pastor mi ta preto, enton hopi ki ta bay pasa mas facil pa mi. Pastor mi ta preto, esaki ta bay pasa. Mane, whatever it is cu bo ta struggle cu ne, sea si ta bo complex mane di colo, of di cabey, of di ideanan, ah, mi echt no sa, pastor, cada un di nos tin, um. un perspectiva diferente dependiendo den e experiencia cu nos tin. So, pa mi tanto ki nunca tabata existiendo mi tata sa pa hopi tempo pasobra mi ta acuerda ora mi tata tin mane dies ocho aña of ta dies nuebe aña dji tabata un cheka bisa mi cu tin un gai mane pasobra wak nos taba papiando anto a mi bisa cu mi ta haya gai ki dushi anto el a bira bisa mi cu ami no por hode ki gainan pasobra e no ta gusta chek preto. Beh, si ta pia cos cu bo por a bisa mi. Pastor Astalia, Mane, ami ta ta mane kia? Mane, ami no por a ni kere ki che kia tribi di bisa mi cu asina. Mane, Ken bo ta kier a bota dji? Mane, What? No, no, mi no ta acepta e tonto aki. Anto, bra, mi ta cora, ey, e momento ey un dor di e coi a sinti mane un challenge. El a sinti mane el a reta mi, anto bra, el, dor cu el a reta mi, Ma end up ta hode ki geiky. Ata esei ta e funny story ku mi end up ta hode kune antora mi ta kòrda ku mane de ses ke lo bisa mi koe hon den mi kabes mi hò pensa se mi ta bai hode kune ante tonto gei ta bin pasa dor obos nan tur haya sa bosan tur ta bin keda den shock anto mi a pensa koe de ses mi fòk mas pasobra mi tabata sa ke dei pasa pasobra mi a disidi e momento einan mi ta bai tin e tonto ki. Antora Mane dos aña despues ma e adoptao di kuné hasi tanto go anto um tanto ey tanto beneficio tanto beneficio di situashon ei nan letterlijk e koe tanto echt un un un bon ganga so Stanley Mane ma e adopta tin tiné hasi ele antora i nan ta kaminda ma realisa ku di berdad tur kos ta depende na e perspektivo ku bo ta disidi di tin pasobra ela ela bira bisa mi kuen ti P'esei ki no ta gusta chek preto. I kisas ta un realidat, e no ta gusta chek preto. Pero pasobra ami, pa di prome, no a identifiká k'esei. Di dos, esei no ta un konsepto ku ta eksistí pa mi. Di tres, ami sa ku mi por haña tur e kosnan ku mi kier. Pakiko mi ta bai laga bo fòkin ideanan òf palabranan afektá mi? Nò. So el a end up ta pasa. Anto y nan ta caminda mawa cu dibera tur cos ta depende na con a bo ta pensa y wak e cosnan. Djis pa ser un otro persona e ban di bo tata tin. Nos dos por ta bibando mesun bida anto tin un experiencia full diferente. Si bo tin ruman, muhe of homber kico cu ta, nan childhood ta full diferente cu bo childhood. No mester con hopitain bo sa sher hunto nan manera di wake experiencia ey ta bay ta totalmente diferente cu abo, aunke e ta e mesun fucking experiencia. Pero pasobra dos hende ta mirando e diferente ora bo tin dos diferente Experiencia, a pesar ke ta uno. I know, it was crazy right? Pero um sa, dus ora p'esei en bes di laga e storianan ki afektá bo, usa nan den bo fabor, man'e tur e inseguridatnan ku bo tin, usa nan den bo fabor. Tur e dudanan ku bo tin, usa nan den bo fabor, man'e. Tur biaha ku bo ta sinti miedu òf bo ta sinti man e bo no sa kipa hasi òf no bo no sa kipa hasi no bai bai papia ku Dios si bo no sa kipa hasi bai papia ku Dios pero tur ora ku bo ta sinti duda ku bo ta sinti insigur òf ku bo ta man'e ami no sa kiko ya mas bo ta den anxiety no anxiety bo no por hasi tonto aki mi ta sigur ku ta ègt hopi mental. Djis pensa kon bo por usa e tonte pa ta den bo fabor, kon bo por kambia e storia, pasobra semper tin un storia, tin un motibu pakiko bo ta kere esei, pasobra wak, segun e chek ei, e gai no ta hode ku chek, no ta gusta chek pretu, a pero lo hode ku mi si, anto pa dos aña, pasobra no tabata djis manera nos a hode un biaha anto raya, enton asina ergens asta su brothernan kere test mi, pero aki banda no tabata tin ganga, so. What? Anta e check up i samit un check blanco? No shade. Bo sa man e ábito a ta bal'é? Ki koe bo ta kere botá dji? Bin pei. Mane, bo no por laga hendenan bin bisa bo ku e pendeo, p'esei bo no por laga hendenan bin papia ke koe kèns ku bo den boka bes di biaha. Hendenan ta limitá bo. Nan ta mane bisa bo kosnan ku kon no ta yuda bo. Pakico bo ta bay den un hende den bo bida cu ta bisa bo cosnan cu no ta yuda bo? En bes di yuda bo crece, en bes di yuda bo expande, en bes di yuda bo wak e cosnan diferente. Awa wak, si bo ta content, si e perspectiva ta yuda bo, anto si bo ta content ta cu e manera cu bo ta mira e cosnan, awel, then so be it, then so be it. Pero. Si bo ker algo diferente, anto bo ta kansa di bo mes. Djis wak e kosnan mester ta diferente. Choose, mane bo tin ku choose e ton tokki, mane e mester ta un desishon mane hon interno. Mane no un desi, un desishon no ta palabra, un desishon ta silence internal. So no bisa bo mes bo ta bai hasi esei, djis hasiel. Esei ta e diferensia den e poder di bo desishonnan ku ora ku bo papia desishonnan manera wak a kau ke ta un konsepto hopi mas dip pero esaki ta djis kisas un teori di mi pero ami ta pensa ku komunikashon palabra e fèk ku mi ta kina papia nunde palabra no ta sali di mi boka mi ta sinti ke e tonta e a wordu krea pa propaganda letterlijk. Pasobra temponan aya bo no mester mester di palabra pa comunica, paso nos tur ta ta comunica telepatically. Mane ora cu bo ta den un relacion bo por bisa cualkier cosa, ora si bo tin yu, uy, si bo tin yu tambe, si bo tin ruman tambe, mane Bo por sinti, Maria, ami no sabi kon pa splica bo sa, bo por sinti of bo por comunica cu e persona sin bisa un palabra. Nan por sa, comprende of kico bo ta purbando y bisa nan. Anto, am, p'esei mi ta haña cu palabranan a wordo, a wordo, of idioma a wordo crea, pa propaganda y bukinan tambe, bukinan tambe a wordo mane den comisamento ta otro un forma pa conserva informacion si pero despues hendenan a comisa uze pa propaganda so sta di mane basa no laga hendenan escepto djis un teren cu mi tabatin cu mi keda share cu bosonan Pero ai anto ta based un tiki unlike human evolution, psychology, bo sa mani. Pasobra mi tabata puntra mi mes hopi kon e hendenan tabata por focus asina deeply riba un vision anto make it un realidad. Mani, the pyramids. The pyramids ta un bon voorbeeld dje koe, pasobra te ainda hendenan ni sa of ta comprende kon nan traha e pyramidsnan. Anto nan ta bin keda resto di nan bida ta investig'é koe, pues e koe tabata erg on son deeply spiritual emotional level so sè awor serando esei anto bayendo back riba e tema di p'esei bo no por laga e hendenan bisa bo cosnan of henter cosnan den bo cabeza bo no lo por laga historia tur e cosnan cu ta un liability tur e historianan cu no ta den bo fabor tur e ideasnan ku no ta den bo fabor, e inseguridat òf e dudanan ku bo tin, siña usa nan den bo fabor. Siña kambia e perspektiva na kon e tonto akí por ta un asset pa mi, kon e tonto akí por trese value pa mi, kon e tonto akí por yuda mi, kon e tonto akí por Kiko ku bo kier? Kiko ku bo ke krea di esei? Kiko ku bo ke krea di esei? Mane. No laga e storianan di hende limitabo, ni kiko nan bisa limitabo, ni bo mes, pasobra bia bo mes ta krea e storianan tambe den bo kabes pasobra e inseguridat of e dudanan of e whatever experience eynan ku bo tin den bo mes. So, no laga nada ni niun hende, ni bo mes, stop bo di kiko bo kier, unda bo por bai, kiko bo por tin. Pasobra e realidat ta ku nada no ta imposibel dje, ma ni nada no ta imposibel. Tur kos ta posibel. Pero promé ku Dios ta poetic. So mi ta wak boso na e siguiente.